Youtube mirasym kanaly.
Mert-de aglar, namart-da. Mert namysyndan, Namart binamyslykdan aglar, mert taýaga çydar, söze çydamaz. Eşege saman berseňem işlär, doňuza süýt berseňem işlemez. Aglany güldürmegiň sogaby dünýäň ýarysydyr. Daga çyksaň görnersiň, depä çyksaň darygarsyň. Derýany, çeşmäni böwetlärsiň, ýürekden çykan gözýaşy böwetlemäge güýç ýetmez. Ene dilini suwara bilenem alymdyr. Ýalňyşanyňy gizläp gynananyňdan, düzedip begeneniň ýagşydyr. Köp köwüş tozduranyň uzak ýaşadygyň däldir. Köp kitap okanyň dana boldugyň däldir. Şere şärik bolsaň, günäň artar. Sogaba şärik bolsaň, abraýyň artar. Ýamanyň sözüne uýma. Seňki dogrum diýme. Nadan bilen şärik bolsaň, düwün artar. Mert bilen şärik bolsaň, göwün galkar. Ýagşyny gör, ýamany görmedik bol. Ýaman niýet orakdyr, ýagşy niýet çörekdir. Niýeti düzüw dogry bolar, niýeti ýaman ogry bolar. Ýapdan geçersiň, ýapa çykarsyň, Wagt geçer, ýatdan çykarsyň. Duşmandan aman diläniňden, Alladan iman dile. Telpek aklyňy, ýaşmak diliňi, Äýnek gözüňi gormaz, Niýetiňi-päliňi goramasaň. Öwülýä pikir edilýän ýer däldir. Pikiriň jemlenýän ýeridir. Görünjek bolma, görjek bolsunlar. Duşmanyňam halyn sora. Şeýdip ynsanlygyňy gora. Tazy ýüwrükdir. Awçydyr. Ýöne köpek Sazyňam, eýesiniňem goragçysydyr. Adamy sesinden tanamarsyň, häsiýetinden tanarsyň. Binany sanagly sütün saklar, dünýäni sanagly adam. Ýagşy-ýamanyň parhyny ýagşy bolmasaň bilmersiň. Ýagşyny görüp begenmekden ýagşy bolup begendirmek has ýagşydyr. Dürli güllerden çemen mogsaň gözel bolar, köp söhbetdeşlikden sözüň asan bolar. Aýna bakmasaň ýüzüň görmersiň, ene-ata bakmasaň jennet görmersiň. Ýagşyň syrdaşy bol, ýamanyň garşydaşy. Adamyň iň geň häsiýetiniň biri öz başarmajak işini özgä öwretjek bolýanlygyndadyr. Garybam, husuýdam mätäçdir. Garyp çörege, husuýt ynsafa. Gurbaň bolmasa, süriň bolmaz. Ýagşy bolmak, ýakymly bolmagam ýadadar. Ýöne bu-de haýyrly zähmetdir.

Gysganç lukmany zaýalar, tygşytly özüne-de, özgä-de ýetirer. Kitabyny ýazardan soramaň, okyjydan soraň. Nadany eşege deňäp beýgeltme. Bu dünýäň ynsana beren iň agyr ýumşy, çyn bilen ýalany saýgarmak. Eliňi ýuwman ýüzüňi ýuwmarsyň. Tämizlenmän Gurhan açmarsyň. Her bir zadyň mätäje haýyrlysy sadakadyr. Günä bilen haýyr ekin mysalydyr. Haýsyny ekseň, şolam köpeler. Dertliň bar aladasy saglygy, sagyň aladasy baýlygy. Hakykaty inkär etmek, özüňi inkär etmekdir. Dostlugyň özeni sylagdyr, sylag geçirimlilikdir. geçirimlilik, agzybirlikdir. Saglykda saglygyňa seretmek güli suwaran ýalydyr. Gülüň suwa mätäç bolşy ýaly, adamam saglyga mätäçdir. Duşmanyňy baglarsyň, dostuň duşman bolsa, aglarsyň. Many ýok ýerde mazmun bolmaz. Ölümden başga jezaň öz möhleti bardyr. Ýagşylyk seni bu dünýäden öteň soňam ýaşadar. Ýamanlyk o dünýäde gaýtadan öldürer. Perzendiň öňünde ata-enäň günäsi bolmaz. Alla ýanyň bilen alyp gitmäge üç zady rugsat edendir. Kepeni, adawraýy, imany. Gam-gussa içiňdekä tüssedir, ýa ýakar ýa-da bogar. Iň gödek ýalňyşlyk, tanaýan adamyňy tanamazlykdyr. Çyn bilen ýalanyň ömri netijesine çenlidir. Adamyň mertebesi hakykaty aýdyp bilýänligine baglydyr. Zenan ýakymly bolsa ýagşy, ýigit lakamly bolsa. Günüň doganyny görüp begenmedik, ýaşanyna-da gynanmaz. Gürrüň owadanlaşdygyça hakykat azalar. Halk edeniňi däl, etjegiňem biler. Halkda hakyň ady bar. Ýagşyny sözlän ýalňyşmaz. Gözeliň gözelligi ýylgyranda has gözel görner. Ene öz perzendinden razydyr, şahyr öz şygryndan.